Gutt 9 Méint no deem leschte grousse Concert stellen de Serge Tonnar a Lego Trip hiren neien Album vir. Den Disk dréit den Numm Hämmelsmarsch. Jo, dat ass den Hämmelsmarsch an dat ass, geet am Fong aus vun deem Lidd, wat esou heescht, Hämmelsmarsch. Dat ass am Fong den Titelsong. A wéi dat Lidd bis geschriwwe war, a wat eis dunn zimlech séier och komm, dass mer géingen dee ganzen Album esou nennen an dass mer géingen och musikalesch Arrangementer maachen, déi mat Bléiser ze dinn hunn, esou wéi déi Blosmuseken hei zu Lëtzebuerg jo ganz beléift sinn. An dat ass eppes typesch Lëtzebuergesches, dat ass eppes Populäres, dat huet mat Kiermes ze dinn an dat ass e Marsch awer och a mengem Lidd, wou d'Leit, Blannemännercher, esou wéi d'Schof bei d'Schluechthaus lafen. A voilà, esou ass dat entstanen, déi Geschicht mat deem Hämmelsmarsch. A mir hunn dunn all, bal all d'Lidder probéiert e bëssen an déi Richtung och z'arrangéieren, elo reng musikalesch gesinn. A vun dir, vun dohier ass dee BB e bëssen anescht wéi déi virdrun, wéinst deene Bléiser, déi mer do derbäi hunn. A voilà, soss ass et awer dat nämmlecht wéi ëmmer, just ganz anescht. Mat enger Serie vun 8 Concerten op enger ganz besonnescher Plaz gëtt deen neien Album presentéiert, an zwar gëtt am Crystal Palace gespillt, engem Spigelzelt aus de véierzeger Joren, dat extra heifir an der Hollerecher Strooss an der Stad opgeriicht gouf. Wéi dann hunn dem Serge Tonnar seng Bandkolleegen op déi nei musikalesch Richtung, also de Bléiser a Kiermes-Sound vu fréier, reagéiert? Ech war net an enger Musek, dofir hunn ech keng Traumata dovu gedroen, vun där Zäit. Mee awer den Eric, deen herno all déi Arrangementer gemaach huet, dee war an der Musek an deen hat do e bëssen Bréierungsängscht, dass en sech un all déi Saachen erënnert huet, déi Duerfmuseksmentalitéit, sonndes mëttes deen Ofkackprogramm do op de Concerten an dee Klang, deen esou e bësse midd war an. Ech fannen dat éischter schéin, mee hien huet dat net sou schéi fonnt an do war e laangen Hin an Hier, bis mer eis do eens waren. Mee mir hunn dat awer dunn, besonnesch den Eric huet eben vill un deenen Arrangementer geschafft, fir dass dat eben net esou kléngt, mee dass ganz nei Kläng och dobäikommen, esou Balkan-Kläng oder e bëssen latäinamerikanesch Kläng dobäi sinn. A mir hunn och excellent Museker um Album mat dobäi, déi aus der Militärmusek kommen, déi dat also tiptop agespillt hunn. A live hu mer elo nach anerer dobäi, wou et nach e bëssen anescht arrangéiert gëtt, mee do freeën ech mech awer drop. Op deem neien Album dann ass et ënner anerem och zu enger Zesummenaarbecht mam Fernand Fox komm. Fir de Serge Tonnar war dat ee ganz besonnesche Moment. Jo, et ass am Fong d'Désirée Nosbusch, war de Filmech iwwer dem Fox e Fern säi Liewen. Dee kënnt elo eraus am Januar, meng ech, wann hie seng 80 Joer feiert. An Dunn huet et mech gefrot, ob ech net Loscht hätt, eng musikalesch Kollaboratioun mam Fern ze maachen, wat och kéint an dee Film mat afléissen. An do hunn ech mech net zweemol biede gelooss an do war dat Lidd De klenge Bistro, wat mir op der Bruckbistro-Tour gesongen hunn. An do war e Fan, deen huet mir den Text do ginn, datt de Pol Pütz do en Text geschriwwen hat an den siwwenzeger Joren an achtzeger Joren, wou de Fox gesongen huet, Die kleng Chamber eben. An dunn huet e mer no e puer Méint deen Text do ginn an du sinn ech direkt drop komm, dat misst een elo An der Bope Bistros Feeling, mir sinn dat mam Fox de Ferren ophuelen, och nach am Bistro vis-à-vis vum Palais, dat war natierlech, jo, méi schéi kann et net sinn, ne? Dat ass elo eng live Performance, déi ass am Fong als Bonustrack do um Album drop, wat natierlech, wou mer net domat gerechent haten, mee wat awer ganz gutt komm ass, dat sinn déi Neiwalen, déi zoufälleg dann och komm sinn, an do passt dat Lidd, déi kleng Chamber,